Helo chi gyd yn rogor, dyma stori fach i chi. Jack a'r goeden ffa. Un tro, roedd bachgen bach o'r enw Jack. Roedd Jack yn byw gyda'i fam. Roedd bach o broblem gyda mam a Jack. Doedd dim arian gyda nhw. Roedden nhw'n dlawd dros ben. Ond roedd un peth gwerthfawr dros ben gyda nhw. A'r peth yna oedd y fuwch. Y broblem oedd, roedd angen bwyd ar Jac ac ar Mam. Felly dwedodd Mam un diwrnod, Jac, bu raid i ti fynd ar fuwch i'r farchnad i werthu er mwyn cael arian. Doedd Jac ddim yn hapus iawn, ond doedd dim dewis, roedd angen bwyd arnyn nhw, felly ffwrdd a Jac i'r farchnad. Ar y ffordd, cyfarfu Jac a dyn. Dyn bach digon od yr olwg oedd hwn. Dwedodd e, O, hoffwn ni brynu'r fuwch. Roedd Jack wrth ei fodd yn meddwl, O, oh, bydd mam yn hapus tro hyn. Dwi wedi gwneud rhywbeth da. Ond nid arian oedd gan y dyn i roi i Jack, ond ffa. Dwedodd y dyn, Mae'r ffa yma'n ffa hyd. Jyst i nhw adre, fe gewch chi ddigon o arian ohonyn nhw. Meddyliodd Jack, wel, mae werth y tro, dydy. Na i drio. Felly fforddodd o adre gyda'r ffa i ddangos i mam. Hmm, roedd mam yn flin iawn pan ddaeth Jack yn ôl gyda'r ffa. Taflodd hi'r ffa allan drwy'r ffenest a danfon Jack yn syth i'w wely. Bore wedyn, edrychodd Jac allan trwy'r ffenestr. Roedd coeden ffa enfawr wedi tyfu yn yr ardd! Penderfynodd Jac y byddai fe'n dringo i fyny'r goeden ffa. Roedd y goeden ffa mor dal ac roedd yn ymestyn yr holl ffordd fyny i'r awyr a trwy'r cymylau. Ond roedd angen gwybod beth yn hollol oedd ar ben y goeden ffa. Felly dringodd Jac i fyny, ac i fyny, ac i fyny. Ond pan gyrhaeddodd Jac pri, brig y goeden ffa, roedd castell anferth. Sleifiodd Jac yn dawel bach i mewn trwy'r drws. Roedd y dodrefn, yr cypyrddau a'r byrddau a'r cadeiriau yn anferthol. Hw, sgwn i pwy sydd yn byw yn fan hyn, meddyliwyd Jac. Yn sydyn, clywodd sŵn uchel. Rhedodd i guddio mewn cwpwrdd. Daeth cawr enfawr i mewn i'r ystafell. Dwi'n arogli, orwg, arogl iach, arogl gwaed rhyw Gymro bach, Bloediodd y cawr. Eisteddodd y cawr i lawr ar wrth y bwrdd. Ar y bwrdd roedd iâr a thelyn. Telyn aer. Dodwa! meddai'r cawr, a dodwodd yr wy, yr iâr wy aer. Roedd yr wy yn aer soled. Doedd Jac erioed 'di gweld y fath beth o'r blaen. Cana, meddai'r cawr. Dechreuodd y delyn canu ar ei ben ei hun. Doedd neb yn ei chwarae hi, roedd hi jyst yn canu ar ei phen ei hun. Roedd y gerddoriaeth mor swynol nes cwympodd y cawr i gysgu. Neidiodd Jac allan o'r cwpwrdd a chymeryd yr iâr a'r delyn. Ond wrth i Jac redeg, dechreuodd y delyn weiddi, Help, meistr, help, mae rhywun yn ceisio fy nŵyn i! Deffrodd y cawr a gweiddodd, Dwi'n arogli, arogl iach, arogl gwaed rhyw Gymro bach. Rhedodd yn syth ar ôl Jac at y goeden ffa. Dringodd Jac i lawr y goeden ffa, ond dilynodd y cawr yn syth ar ei ôl. Wrth i Jac gyrraedd gwaelod y goeden ffa, gwelodd Help, mam! Help! Den ei weld! Daeth Mam allan o'r tŷ yn cario clamp o fwyell mawr. Torrodd Mam gwaelod y goeden ffa a cwympodd y cawr i'r llawr yn glap! A dyna'r olaf welwyd neb erioed o'r cawr. Gyda'r ŵy aer a'r delyn hud, roedd Jac a Mam wrth eu bodd, a roedden nhw'n byw yn hapus am weddill eu bywydau. Digon o arian, digon o fwyd, roedd pawb eisiau dod i weld y delyn aer, a gyda'r ŵy yn dodwy wyau aer, arian i bawb. Gobeithio i chi fwynhau'n stori. Hwyl fawr!